Salam hormatly agzalar. Ilki bilen biziň kanalymyza yzarlaýanyňyz üçin köp sag boluň. Şeýle sözleri aýtmak bilen biziň bu gezekki temamyz Öz beýniňizi işlemäne mejbur ediň. Awtory Amy Bren. Birinji bölüm. Netijeli meýilnamalaşdyrmak. Haçanda siziň üstüňize ýygnanan ähli zatlary etmäge wagtyňyzy bes edeniňizde, şonda siziň ýagdaýyňyz gözegçilikden çykýar. Meselem, öz elektron poçtaňyzy açmak bilen, jogap berilmeli müşderileriň ýüz töweregi hatyny görüp bilersiňiz. Ýöne gün on minutdan soň siziň başlygyňyz bilen duşuşygyňyz bar. Ondan daşary, size hasabat ýazmak üçin wagt dörär. Şol wagtyň özünde jaňlaram hemişe ünsüňizi bölýär. Soňra siz Derrew ähli işleri bir wagtda etjek bolup synanyşýarsyňyz. Ilki bilen ownuk meseleleri çözmegi makul bilýäňiz we netijede hiç bir zada ýetişmeýärsiňiz. Soňra sizi howsala gurşap alýar. Hemme zady birbada ünsden düşürmezlik üçin öz beýleki işleriňizi ileri tutuň. Eger-de adamyň gaty köp işi bar bolsa we ol birinji bilen iň ýönekeýini ýerine ýetirse, onda ol biderek ýere energiýa sarp eder. A iň zerur meseläniň nobaty gelende bolsa, ähli energiýasy nola deň bolar. Ilki bilen siz iň möhüm meseläni saýlamaly we ähli ünsüňi oňa gönükdirmeli. Şeýle etseňiz, maňlaý bölegiňiz beýniniň başga bir zat bilen ünsüni sowmaga ýol bermeýär. Şeýle etmek bilen, siz bu meseläni ýerine ýetirmän, başgalaryna başlap bilmejekdigiňizi özüňize düşündirdiňiz we şonda siz akym ýagdaýy diýip atlandyrylýan ýagdaýa düşersiňiz. Bu pursatda siz wagtyň geçýänini duýmarsyňyz. Esasy ähmiýetiniň iň pes çägini bellemeli. Ilki bilen, ýerine ýetirilmesi üçin elli göterimden segsen göterime çenli peýda getirjek işleri ýerine ýetiriň. Alymlar ýekelikde we-hä hiç zat etmeýän alakanyň köplükde ýaşaýan, we aýlanyp duran tigirde hereket edýän alakadan beýnisiniň has az işleýändigini anykladylar. Ikinji alakalar has akyllydy we gözenekden has çalçykdylar. Şonuň üçin dostlaryňyz bilen wagt geçirmek we sportuň islendik görnüşi bilen meşgullanmak bilen beýniňizi özgertýärsiňiz we güýçlendirýärsiňiz. Bu bolsa size geljekdäki kynçylyklary has çalt we aňsat çözmäge kömek eder. Ikinji bölüm, Stres. Adam duýgulaýyn ýa-da dowamlaýyn stresleri başdan geçirip biler. Duýgulaýyn stres her bir adamda dürli ýagdaýda bolýar. Meselem, eger siz tötänleýin agyr atletika toparyna ýoga tälimçisini iberseňiz, onda erbet bir zady görüp we munuň üçin gaharyňyzyň gelmegi mümkin. A beýleki adamlara bu ýagdaýyň gülkünç bolup görünmegi mümkin. Dowamlaýyn stresiň alamatlary aşakdaky alamatlardan durýar. Birinjiden, size nämedir bir zada ünsüňizi jemlemek kyn bolýar. Ikinjiden, siz duýgy taýdan çäklenmeýärsiňiz. Üçünjiden, sizde uky bozulmalary ýa-da ukusyzlyk ýüze çykar. A dördünjiden bolsa, işdäňiziň ýoklugy we aşgazan, içege näsazlyklarynyň ýüze çykmagy. Adam näçe ýygy-ýygydan strese düşse, ol şonça-da kesele duçar bolýar. Adam beýnisi ygtybarlylyga, we öňden aýdylmaga çalyşýar. Şonuň üçin şeýle gurşawy özüňiz üçin döretmäge synanyşmaly. Muny raspysaniýa düzmek arkaly hem ýerine ýetirip bolar. Meselem, siziň öz hususy biznesiňiz bar bolsa, onda siz hasabat almak üçin buhgalteriňiz bilen duşuşjak günüňizi belläň. Eger siz özüňizi şowsuz hasaplaýan bolsaňyz, onda Soňky bir aýyň dowamynda gazanan üstünlikleriňize baha beriň. Gazanan her bir ownuk zadyňyza üns beriň. A eger dostuňyza gaharyňyz gelse, oňa minnetdar bolan zatlaryňyza üns beriň we onuň bilen bolanyňyzda begenen pursatlaryňyzy ýadyňyza salyň. Şeýlelikde, siziň ýagdaýyňyzy negatiwden pozitiwe üýtgeder, ýagny Ters düşünjeden dürs düşünje. Eger siz negatiwa üns bermegiňizi dowam etseňiz, onda bir negatiw pikir beýleki pikirleri özüne çeker. Meselem, büdremek bilen siz gygyryp we pikirlenip, Men hemişe şowsuz diýip bilersiňiz. Soňra aňyňyzda siz semreýän ýaly, çagalar sizi hiç wagt diňlemejekler ýaly, a ýoldaşyňyz bolsa telewizor görmegini dowam edip, size üns bermeýän ýaly pikirler geler. We ähli bu pikirlerden soň siz depressiýa düşersiň. Şonuň üçinem bu zynjyry mümkin boldugyça gysga wagtda döwmeli. Ine şonuň üçin kuwwatly, bilesigelijili we köp syýahat edýän adamlar stresden az ejir çekýärler. Meselem, ýoga synpyna ýa-da tans mekdebine, öz köne dostlaryňyz bilen duşup ýa-da botanka bagyna baryp bilersiňiz. Ýagny her gün nämedir bir zat bilmek ýa-da öwrenmek üçin bir zatlar ediň. Stres Esasan, adamyň özüne, daş-töweregindäki zatlara we wakalara bolan garaýşyndan ýüze çykýar. Meselem, eger bir adam ýolda bir daşa büdrese, ol, Näme üçin bu ýagdaý diňe meniň bilen bolýar? diýip pikir edip biler. Ýa-da haçanda siziň öňüňizde iň soňky önümi satyn alanlarynda, Men hemişe bagtsyz diýip pikir edýän. Bu ýagdaýyň sebäbi kimdir bir akyl-paýhasyna, Kimdir biri daş keşbine, a kimdir biri bolsa şahsy häsiýetine özüne şübhe goýýar. Diňe, haçan siz bu negatiw garaýyşlardan habarly bolanyňyzda, siz özüňize bolan garaýşyňyzy we öz durmuşyňyzyň ýagdaýyny üýtgedip bilersiňiz. Ýagny, eger siz bütin dünýä maňa garşy diýýän wagtyňyzda bolup geçen ähli negatiw pursatlara üns beren bolsaňyz, Indi diňe siz oňyn pursatlaryny sermeli. Meselem, ýagyş awtoulagdan düşen badyma gutardy. Ýa-da kompýuter öçmänkä maglumatlary ýatda saklamagy başarmaly. Ýagny, siz hökman Maňa hemişe şowly diýen sözde pikirlenmeli. Ýa-da dyknyşykda durmak bilen haçanda size dyknyşyklar meni biynjalyk edýär diýen pikir dörände, onda bu pikiri oňyn pikire öwrüň. Meselem, Dyknyşyklar maňa pikirlenmäge, Aýdym diňlemäge we günümi şadyýan geçirmäge wagt döredýär. Üçünji bölüm. Siziň pikiriňizçe däl diýip pikir edýän zadyňyza täsir etmegi öwreniň. Biz öz beýnimizi belli bir garaýyş bilen sazlap bileris. Ýa-da bu biziň üçin edilipdir. Talyplaryň toparyny üç topara böldüler. Birinji topar professorlaryň köplenç ýatlanylýan tekstlerini okadylar. Ikinji topar sekretarlaryň agzalan ýerini, üçünji hiç zat etmedi. Soňra her topara synag berildi we birinjisi iň gowusyny etdi. Şol bir wagtyň özünde ikinji topar soraglara hemmelerden has çalt jogap berdi. Kitapdan başga aýdym hem ulanyp bolar. Ýakymly we ajaýyp saz diňläniňizden soň özüňizi başgaça duýýandygyňyzy, we özüňiz alyp barşyňyzyň üýtgändigini bilersiňiz. Siz muny öz peýdasyna hem ulanyp bilersiňiz. Birinjiden, özüňize sorag beriň, Durmuşda näme gowulaşdyrmak isleýärsiň? Kim size görelde bolup biler? Haýsy garaýyşlary kabul etmeli? Meselem, eger siz işden soň hemişe sanrap, ýadaw bolsaňyz, ýöne öýüňize has rahat delmek isleseňiz, onda hemişe öýe barýan ýolda asuda aýdym diňläň. Ýa-da siz kimdir biri ýaly bolmak isleseňiz, bu adam hakda iň bolmanda bir dokumental filme tomaşa ediň, ol hakda kitap okaň we ses ýazgysyny ýükläň. Ondan daşaram, Günde azyndan bäş mintlap onuň pikirlerini diňle. Dördünji bölüm, Hemmä ýetmek mümkin däl. Anyklaýyş firmasy işgärleriň işe başlandan on bir minut soň olaryň işden daşlaşýandygyny anyk we olaryň başdaky işine gaýdyp gelmesi üçin ýigrimi bäş minut gerek. Şunuň esasynda hem päsgelçilikler günde ortaça iki sagat iş wagtyňy iýýär. Şonuň üçin özüňizi diňe bir daşarky ýagdaýlardan çäklendirmeli. Mysal üçin, telefonlaryňyzy öçüriň we içinden ýazylgy Birahat etmäň ýazygy goýuň. Şonda siziň pikirleriňiz başga bir zada geçip başlar. Meselem, Hasabatyňyzyň üstünde işleýärkäňiz, siz Şu gün günortanlyk nahary üçin näme bişirmeli diýip pikir edip bilersiňiz. We eýýäm siziň pikirleriňiz öz işiňizde gönükmez. Bir ünsüňi sowýan pikir beýlekisini özüne çeker. Şonuň üçin beýle pikirleri aýyrmagy öwreniň. Derrew şeýle ýagdaý ýüze çykan badyna özüňize, Men o barada Bu mesele gutarandan soň pikir ederin diýiň we pikiriň aňyňyzdan nädip çykandygyny görersiňiz. Eger adam ýeterlik dynç almasa, beýnisi aşa işleýär we size erkiňi esaslanyp karar bermek kyn bolýar. Meselem, iş gününden soň dükanda önümleriň öňünde näme saýlamalyňyzy bilmän durup bilersiňiz. Şeýle hem logiki pikirlenmek size kyn. Şonuň üçin beýniňizi gowy ýagdaýda saklamak üçin size Yzygiderli maşklar, süýji uky we işden yzygiderli arakesmeler gerekdir. Bäşinji bölüm, işli beýni, bu akylly beýnimi? Eger siz maglumatyň beýnide galmagyny isleseňiz, ony mümkin boldugyça ýygy-ýygydan ýatda saklamaly we başgalara aýtmaly ýa-da durmuşa geçirmeli. Eger-de siz 5 ýyl töweregi bilime üns bermedik bolsaňyz, soň peýdasyzlygy sebäpli şeýle maglumatlar undulyp biler. Emma ony täzeden öwrenmek has aňsatdyr. Çeşmeleriň aýtmagyna görä, Süýjuki üstünlikli okamak üçin zerur bolan ýagdaýlaryň biridir. Uky beýniniň ulgamlaryny dikeldýär, täzeleýär, we gowulandyrýar. Düýşde beýniniň gündiz öwrenen zatlaryny işleýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin, adatça, eger siz bütin gün Tetris oýnuny oýnasaňyz, soň gije size ýokardan gaçýan bölekler düýşüňize girip biler. Adam gündiz näçe köp öwrense, beýniniň gijelerine reaksiýasy hem şonça güýçli bolar we köp wagtlap adama uky örän zerur bolar. Altynjy bölüm. Az güýç sarp etmek bilen netijelere ýeter. Adam ähli endiklerini dolandyrmaga ukyply. Geliň muny nädip etmelidigini öwreneli. Endik bu size lezzet bermek üçin gündelik etýän hereketiňizdir. Eger siz her gün bir zat etseňiz onda size kömek etmegine oňyn täsir etýän beýniňiziň şeýle bölüklerini güýçlendirersiňiz. Ýagny her gün saz guralyny çalmak bilen Siz has döredijilikli we has täsirli çalmagy başararsyňyz. Edil şeýle ýagdaý negatiw taraplaryňyzda-da hem bolar. Mysal üçin, haçan siz çagaňyza has köp içýäň ýa-da özüňize hiç bir zada ukyply däl diýip gygyran wagtyňyz, bularyň hemmesi gün-günden durmuşyňyzda güýçlenýär we endige öwrülýär. Endiw ösdürmegiň wagty her biriniňkiden tapawutlydyr. Adatça, otuzdan togsan güne çenli görkezýärler. Kimdir biri hamyla bolanda derrew çilim taşlap biler. A kimdir biri bolsa üç aýlap irden ylganyndan soň çaltrak bes etmegi arzuw eder. Bu ýagdaýyň sebäbi adam birnäçe wagtdan soň täze endiginiň hakykatdan hem özüne peýdalydygyna we üstünlik gazanjakdygyna özüni ynandyrmagydyr. Ýedinji bölüm. Öz durmuşyňyzy ädimme-ädim gowulaşdyryň. Käbirleri pikiriň güýji adamyň hakyky üýtgemegine sebäp bolup bilmeýän ýaly bolup biler. Emma bu beýle däl. Haçanda bir adam ýaňy oýanyp, şu gün etmeli köp zadynyň bardygyny pikir edende, derrew ýadaw we hyjuwsyz bolar. Ilki bilen siz özüňize, Nesip edenden täze güne geçdik. Şu gün men muny doly goýaryn ýaly bir zat aýdyp özüňizi begendirmeli. Diňe bu pikirlerden nädip begenip biljekligiňizi duýarsyňyz we bu size kem-kemden öz maksadyňyza ýetmäge kömek eder. Muňa bolsa höweslendirme diýilýär. Soňra bolsa her bir geçen maksadyň üçin özüňi sylaglamaly. Mysal üçin, Hasabaty ýazanyňyzdan soň özüňize doňdurma satyn alyň ýa-da işden soň kinoteatra gidiň. Sekizinji bölüm, Höweslenmäň kiçi meýdançasy. Höweslenme içki we daşky ýagdaýda bolup bilýär. Birinjisi, bu siziň halaýan zadyňyzy edeniňizde. Ikinjisi, munuň üçin sylaglanjak bir zat, mysal üçin, pul, sylag we şuňa meňzeş. Emma ikinji höweslenme has howply bolup durýar. Muny tejribede synap gördüler. Çagalary üç topara böldüler. Birinji topara eger olar birnäçe suratlary çekseler, diplom aljakdyklaryny aýtdylar. Ikinji topara bolsa surat çekmek isleýäňizmi ýa-da ýok diýip soradylar we razy bolanlara derrew diplom berdiler. Üçünji topara bolsa hiç hili sylag bermediler. Biraz wagt geçensoň Ikinji we üçünji toparlarda surat çekmek isleýänleriň sanynyň azalmaýandygy görüldi. Emma birinji toparda bu san azaldy. Bu bolsa diplomlaryny alan çagalaryň surat çekmek islemeýändigi sebäpli bolup geçdi. A muňa bolsa Tom Sawýeriň tejribesi. Öňler oýun hökmünde kabul edilen zat indi işe öwrüldi. Ýagny maddy sylag içki höweslenmä, ýagny ýaramaz täsir edýär. Şonuň üçin içki höweslenmäni oýarmak üçin özüňiz edip oturan zadyňyzyň näme üçin etýändigiňize düşünmegiňiz gerekdir. Mysal üçin, siz birinji klasyň suratkeşi bolmak isleýärsiňiz, ýa-da beýik sazanda, ýa bolmasa özüňde belli bir yz galdyrmak isleýärsiň. Şeýle hem höweslenmä tertip we özbaşdaklyk duýgusy hem täsir edýär. Mysal üçin, Bir zat etjek bolanyňyzda, edil şo wagt etmäge höwesiňiziň bardygyny gören bolsaňyz gerek. Ýöne bir munutdan kimdir biri muny et diýse, onda höwesiňiz dargap gitýär. Şunuň üçin, eger siz başlyk bolsaňyz, işgärleriňize has köp özbaşdaklygy beriň. Şonda olar has köp işlärler. Meselem, çaý arakesmesini haçan almalydygyny, we şol arakesmede näme etmelidigini, işe gelmek üçin haýsy eşikleri saýlamalydygyny we dynç almak isleseler öz iş tertibisini saýlasynlar. Şunuň bilen bu günki temamyzy soňlaýarys. Şeýle temalary köpräk diňlemek isleseňiz, onda bu wideomyza laýk basyp, dost-ýarlaryňyz bilen paýlaşyň we kanalymyza agza bolmany Janjaglaý açmany ýatdan çykarmaň. Onda näme? Hoş, sag boluň.